Hi guys, welcome to my first podcast episode. Mi ta echt hopi excited pa cu aki. Ta algo cu mi tabata ke echt for di masha tempo, pero I just couldn't bring myself to do it for some reason. Dus mi ta e pret ku tin bia e kos ku bo ke hasi mas tantu ta e kos ku bo tin mas tantu miedu di hasi. Anyways, um mi ta e aki nananan ku mi frei, anto nos ta bai papia over di eigenlijk nos relationship. So, nos tin sinku aña huntu, anto, ya. Nos ke papia over di di kon nos ta haña nos relationship healthy bla bla bla pero prome ku nos ga into that mi ta laga e sowieso introdusí su mes dus Denzel Si, mi nòmber ta Denzel mi tin binti dos aña nasé na Hulanda. Pero puro antiando si. Pero si, that's it eigenlijk. Oké, bo. Um, so I feel like nos por papia over e tópico ki, paso a mi ta nos relationship ta gezond. Ano a mi ta echt mane generally pensa ku no ta un di e kasanan ka mi neer nan ta mane mi relationship ta gezond, en despues ora bo zoom in, e ku e ku ta gezond mes. Pero I feel like nos a echt work pa ta kaminda ku nos ta oki anto yeah that's why I kinda wanna talk about it Sí. wak kon abo ta pensa di dje anto yeah see maybe if things por get better of si tur Of kos ta worse. bon kaba sí okay bon so what do you think Di kiko? Ok, wara, some context before before nos get into this. Denzel ta letterlijk gaming right now as I'm talking to him. E ta jugando un wega ku ta dune hopi rust den su mente, asina ta bisa. Pero mi sa ku most of the time ora e ta game, E tipo di weganan aki it's pretty fine like nos ta hoon papia nos ta chill creo que ta e miyo momentonan pa nos mane pick each other's brain you know so yeah okay back to you No, no, pero me stop, me stop, me stop. Bo ta feel mane ma call bo out?

Si bo ta mira wak e komo algu healthy, si bo ta wak e komo, I don't know, algu vanzofsprekend, like, kita bo beeld. Ah, mi ta haña nos relationship ta con. Bo tin sa bo stem antik i by the way. Ahora nan a biba cerca. Ah, mi ta haña ke cu nos relationship ta mas, ta, ta echt hopi, hopi los. Dus bo ta sinti ke men juncu. Hopi kiko? Hopi los. Ah, lost. Sí, okay. sí. Kevin. Kevin suena mané un pe lost. No, no, no, no, no. No, no, no, no. No, no. No, wa. Kevin gewoon un pe lost. Gewoon ami por ami ta sinti ku mi por ta mi mes fully. Abo ta sinti ku bo por ta bo mes fully, Miker Santo. Anto um bo no ta sinti mané restrictions òf mané un di momentunan ku mi ta mané hum. Mari bo tabata hasi ku ki mas of mari bo tabata mas manera persona ki kosnan asina un tin bo no ta laga ami sinti manera mi mester ke da wish pa mas of su. Ok interesting si ami tambe ta wak un style asina even though no ta semper mi a sinti si ku manera tur kos tabata manera No per se i lòs, pero komo mi por a, komo mi por tabata ègt ful, ful, ful mi mes. Like e ta kawèl for, before ami tabata ègt mane, ègt mi mes, pero tabata tin mas di haber ku ami a no ménos ku hon nos relashon. Ok, sí. Ok, so riba mi Insta mi a bota un mane one of those question things anda mi a puntra. Mi no echt puntra, mi a bisa, what does a healthy rela-, mi a puntra si, what does a healthy relationship look like for you? Anto tabata un hende a bisa, un relacion caminda e partnernan ta simplemente emotionally available, anto nan ta understand each other on an emotional level. And I think that's so important. Sí, mi tambe ta denki si importante, pasobra Ja op zich, si bo no tin si bo no tin un emotional connection, ami no sa ta unda eigenlijk e raakvlakte ta ori di di bo relashon. No, so no souiso, souiso, pero si bo ta echt playing the long game nan bo di bisa bo connection por ta solamente por ehempel riba uiterlijk so, paso despues op gegeven moment

A lo cosa awe cu bo bisa e koe. Mi ta corda des book cu mi mama tabata tin anto e tabata mane lesa booki pa mi wen mi ta chiki and e ta conta mi over des mane beautiful beautiful girl pero ora e ta abri su boca cacalaca cu sapo cu cos ta sali it sounds funny pero ta letterlijk asina mane make sure cu ora bo abri bo boca cos bunita tambe sali pasobra op gegemoment tur e tin nan wowo será e tin nan ta loke ku bo tin pa dentro loke ku ta matter you know mm -hmm. so it's very important pa bo un hende kon ku bo mes lo ta proud of you know you don't want to be a shitty person um si ora mi ta bisa um e koi tan chikutio no ke tan chikutio nan ta ma wowo sina ta si oh yeah yeah sorry kemen kemen sorry sorry no kon ku bo bo ta bira grandi bo ta bira un tanchi bo ta bira un tio si and it's not ku Paso bo a bira grandi bo a bira fastioso of you ain't pretty anymore pero looks fade and not un cos cu nos por gewoon we can act like that's not a fact gewoon looks fade and to at the end of the day tur rene ta bira un tiki mas un tanchi un tiki mas un tiki mas there's no no tin biramento rondon de crita un opa un oma bo ta bira un opa bo ta bira un oma you got wrinkles and bo ke tin Wrinkles nan caminda nan manera bo sabe paso bo a smile lopi bo tin wrinkles na bo bo keltjes nan a hang te vloer bo sa kico kico a hang te vloer bulldog bulldog no pero that's kind of that's the vibe like si tur dia y medio lo me get un tanchi cu cara bulldog bulldog pasobra mi aritz no tando na chiki cu

Ok, kiko ta e kos ku bo a siña den e relationship? No, actually, si, den e relationship aki, kiko ta e kos ku bo a siña mas tantu? Ooh, esei ta bon. Si bo sa di ami kunda sta. Abo bai prome. Ok, e ta sona hopi cliche, pero letterlijk stima bo mes. Wanneer mi a ègt manera ripará ku dor ku nos ta. living together echt building un future together bo mester allow yourself pa manera echt stima bo mes echt sera conoci cu bo mes echt bay haci cosnan cu bo mes ke haci ando nan ta echt bisa manera you can't pour from an empty cup from an empty cup oh dificil pa bisa aki pero ta ta hopi real e ta hopi real ami ta hopi real like I feel like ora ku bo tin bo stress ku bo konan bo tin siña kon pa manage those kon pa manage like negative emotions and when I say manage mi no ke men remove nan completely pasobra mi ta feel manera tur emocion tur kos tin nan place a no nan rason di kon nan te pero at the same time it's very important pa bo por mane am I losing track of what I what the question was. Mi ta contesta ne bon. Sa yu mi ta caminda aki yu. Awel pa ami e cos di mas importante cu mi a siña ta cu en bes di cuminsa haci progres pa bo mes so bo tin haci progres pa inter e relacion.

Kiko abo ta pensa ku e generashon jòven ki ta lèk ku ta buta ku nos ta mane kaminda ku nos ta kua relationships in general paso si mi wak rònt tantu mi wak mane e relashonnan jawendia en su mi ta mane kèt un tiki un tiki preokupá you know. Mane, most of the time I get this impression di mester bisa, Oh, danki Dios ku ami sef no den un good relationship. like, maybe it sounds messed up, pero ta letterlijk mi ta kon feel mane, damn, I'm happy I'm not single right now. Like, and I mean, Yes. and it's, it's, it's sad, paso souiso mi sa ku tin ku hende bon tambe, pero at the same time, like, I want them to also have, like, something like what we have, Sí. Ando pero at the same time mi a gewoon feel like miedu pa nan. You know? mi no sinti miedu si. ya, ok. Mi tampoco no sinti letterlijk miedu, pero mi a gewoon mane... Ora mi wak e tipi hende nan ku... ku sa riba social media, kesei, mi ta gewoon mane... Hmm... This is not really mani the vibes you know. Si no ami ta ami ta haña mi ta kere oko ku ta bai fout ta ku um hendenan ta asepta hopi kuekièns di otro pur simplemente djis pa ta por ehempel den un relashon of su mi sa si e kue ta mani un trend of su pero mani. hendenan ta asepta disrespect kosnan ku nan sa mane hey bo sa mi no ta inshke koe of mi gusta e style ku bo a papia ku mi of mi no gusta e kos ku bo a hasi anto tog nan ta keda den e mesun situashon anto por ta e otro persona ta bisa sorry sorry mi no ta hasie mas pero si e persona ta keda hasie e ta respeta bo si no e lo stop konan si konan asina ke men of hendenan ku. por ta hende homber cu ke un mucha muhe di cas, un mucha muhe nechi decente, anto ta bai bai busqué na luganan caminda no ta no tin mucha muhe decente y nechi. Wait, hold on, hold on, hold on, hold on. Of andersom tambe mesun cos. Hold on. Wara, Hold wara, on. andersom tambe mesun Hold cos. on, hold on. Nou, I, s- I get what you're saying. Ando mi mi a komprende un ekibokament, mani p'un babay buska un guy ku ta huma, un kaminda ku tur hende huma na un coffee shop of su, you know? So, I I definitely get what you're saying, but I feel like awendia bo por topa tur tipo di hende na diferente luga. Pero what are the odds ku nèt at that right moment, den e club kaminda tur hende shaking ass. E peiu ta shake en asina nan ta letterlijk the one for you like you know I don't know I don't know pero mesun cos ke guy nan a happen so Jesus Christ. No pero ta mane bo tin nan por por ehemplo mane ku ku bo di por ta muchu moin ke e guy ku ta huma pero ta bai coffee shop paso I don't know Anto ta tope gai anto despues e ta bisa ami ta compra di cu e gai ki ta huma tanto asina of mesun cu ki gainan cu ta bay bay club bay topa e muchu moe cu gusta bay fiesta despues bisa boke bay misa cune cu cu. Letterlijk, like I, mi, mi no ke mane generalisa, paso no ta asina. Sí. Like, mi no ke generalisa. mi no ke generalisa. Pero at the same time, I think it's very important pa mane sa unda bo a choose like bo people too. Sí, no. Mane, un por ta asina ku mi ta mane, ai no, mi a initiate kiko kiko, on the vervolgens, mi ta wak un guy, Udalete look like known for disrespecting women. Sí, Un tu guy bisa bon pinta flirty. comprende. Udalete look. Un guy bon flirty ka flirt ku henter mundo en después bo ke rabia pa se guy a flirt ku bo amiga. Ela Bijvoorbeeld bisa like it's como si ta así. it's messed up. It's messed up. Sí no. Bon bo bai bon bo bai den un public restroom bai buska un diamond. Sigue men. Sigue man mali. I do feel mane hende homber un style to un leader hopi bia den un relationship. Hopi bia like sí. I feel like y'all are the ones come se kind of set the example. Pasi mi wak a bo ta tuma mi na serio mi tambe ta tuma bo na serio tur bia. Pero si mi wak ku bo ta tuma mi hasi eri, tin ku lek ku mai bo. Si anto no esei, so si bo hinka e hende muhe mane den su masculine energy na mon di bisa, anto abo ta e homber den bo masculine energy, ta ta dos homber tin den kas yorii. Ta dos kapitan na kabes. dos kapitan, dos homber tin den kas yorii. Abo den ki ener ki energy bo ta feel mane ami ta den dje? Abo ta den bo feminine energy. You think? Sí. Digom. Digo, pa spanta. Ba bisa ko pre. You think? No, I feel like mi ta den mi feminine energy. Paso den mi feminine energy bo sindi bo safe. Bo sindi mane bo por create things. It's very fun, cutesy. Gewoon mane. You know I get to be a girl I get to do the things cu mi ke haci like Sí. mane wami ki na making my silly little podcast and bo ta humane supporting me Sí. so I think I think I am in my feminine energy pero Mm. I feel like no ta semper mi tabata den mi feminine energy si Digo. Digo I feel like den vooral e prome aña ora nos bin biba Hulanda mi tabata echt struggling cu mane Mi identity um living hun a no manera hon sa manera kiko um kiko what will get what place den mi bida Okay. you know manera e for a loke mi mes no tin mi un space of mi un place tambe e koi ta bo ta bo feel manera un nomad of zo por ta bo ta hari pero Like mi ta tin mi kamer ku tur ko ku mi por a wek e ta den dje pero I didn't want to ando mi no tabata guste ando e ku ya hinka mi aht den wani un survival mode so I feel like those were moments kaminda mi tabata aht mende den mi masculine energy aht Dos amo den kas dos nos a dos amo den kas por so letterlijk I was trying to navigate tur e feelings nan ku mi tabata tin ando mi no tabata ke papia about those things ando. Souso ap gin moment bo ta break through that and bo ta con grow pero ya asina mi asina mi ta pensa No si ya mi ta And mi ta feel mane no ta tur ora bo ta con vast den bo feminine energy No. con cierto cos nan di diferente elemento and I feel like esun bo ta feel mas tanda esey bo ta mane align with you know. Si I agree. E laatste pregunta. Kon bo ta handle jealousy den nos relationship? Wow. Ami ami no ta un hende ku ta get jealous hopi hopi lihe. Um simplemente paso mi ta pensa kon riba nos. Mi ta pensa abo sa ke bo tin na ami, ami sa ke ami tin na abo. Dus si bo bai Hasi un koikens por ehempel lo ta echt bo fout, bo mistake na modi bisa. Dus ami ta hopi confident sabiendo cu abo sa mi warde cu mi ta crea pa bo of e warde cu mi tin pa bo, anto cu bo no hasi nada cu lo jeopardize ecoe. Anto esey ta bota cu ami no ta jaloers paso un style mi no tin no di ta jaloers. Anto nunca bana mi cos pa ta jaloers di dje tampoco. I think that's nice. I feel like e quit a hopi nice to hear su bisu ora bo ta yalurs bo sa di como ta yalurs no ora un ora no no abo specific pero ora un hende ta yalurs so I had to specify ora un hende ta yalurs ta let like pasonan tin miedo di perde algo nan ta mane hecht hopi warde na dje si Si bo no ta jaloers por probably no ta kier. Así ami awor a kere. I I remember mané den cominsamiento mi tabata echt kepa por like get jealous. Like mi tabata echt gewoon kepa por get jealous for things. Of ora mi haci algo like mi tabata echt ke saca e mané e reaccion efi bo. Anto like despues I really had to take a very very good mané look in the mirror pasobra mi ta mané why do I feel the need to make this man jealous. Sí, pa ne un, un style mi ta kere gewoon bo bo kere mane tin un echt bo kere wak ku mi ta care na bo di vista. Sí, Paso like bo sowieso kere un confirmation or something. sí, paso sowieso si bo bai si mi bai act jealous eri bo ta wak mane ha bo sa an e ta echt worry. Pero ya. That's not you though. You're not that type of man. Pero I do I actually I like it mi gusta ku mane bo no ta un gay jalur so bo ta na mi mi space mi ta na bo bo space even though I gotta say ami si ta un hende mane mas jalurs ami a hopi mane nah what's mine is mine you better not look you better not touch you better not smell matter of fact Mi yo por no limpin ki banda. A la guerra was leo mesa. Matter of fact. No mi blink aki banda. No mi hala rosé aki banda. Ma mi no bisa ni mira bo schaduw aki banda. Sinti bo aura mi ke. Ey, ey, let it. Ke tende bu papia ku yu muhe ora bo un muhe matter of fact hon wari riba flur anto hon si i kana stre. Te kike ku e i? No ami a hon sindo ferfelu pero mi ferfelu ei ta get out of hand un tiki no pero no ami si ta un hende un tiki mas mane what's mine is mine pero dor di sa mi warda e no ta kansa mi as much like it used to mane den kuminsamentu den kuminsamentu. Like e was my first mane healthy relationship mi first mane echt mane ok like e kuki echt mi ke un futuro kuné ando fe ora bo kuminsá pensa asina bo tin mas tantu kos di pèrdè pasobra bo ta pèrdè no solamente e presente e pasado pero tambe e futuro ando pa ami eke mane you know you don't wanna lose that no pero I feel like e ku ei ta e kos mane ku ta hasi ami un tiki yalors anto. Pero dor di sa mi warda mi sa cu mane you know what if you fuck up letterlijk ta gewoon abo cu bo shit and lo just know cu bo a perde echt a real one Bo a perde tur cos bo a perde tur cos bo a je hebt niks meer Ta subi riba caya bay pidi sing je hebt niks meer letterlijk you fumbled No no no esey sowieso mi sa bo warda anto abo sa mi warda anto esey ta importante. Yeah. Paso por ta tur otro hende mane huh. Knowing what you have anto con being grateful anto contento pa loke cu bo tin ta latlek tur cos cu bo mester un style pa un healthy relationship. Punto. Tambe cu bo ta con focus riba otro working pa make bo relationship better, trying to be a better man, a better woman, a better Gewoon being un better partner. Like it doesn't Sí. even have to be a man, a woman. It can be whatever you want it to be. I am very inclusive and diverse. Ta Thank you diverse. very much. No, pero así mi ta pensa. No, sí. I, I, I agree, I agree. I En agree. verdad, ons ta en nos ega na final di nos episode too. I feel like nos ta rambling for a while now. Sí. Nos a papia in cu Ikensta, mi dus mi tin bay cutting cu. Pero it was a very nice talk cu bo and mi ta erg grateful cu bo tabata tey riba mi podcast. Bo, bo prome podcast. Mi prome podcast, like how special. Very special. Yes. Yes. Anyways, bo kera laga un mensahe pa endenan? I feel like we should end it with like advice or something. Yeah. yeah. Advice? Uh -huh. uh, mi advice. Of een quote. Of un quote. Ehm, no, mi tin un advice cu ehm, si, si letterlijk bo gut feeling ta bisa bo manera, hmm, e koki no ta sinti bon of ainda bo tin pregunta of con asina anto bo ta den un relacion echt sin ta papia cu bo. pareha of bo frei whatever paso comunicacion ta echt hopi importante comunicacion bon comunicacion no comunicacion gewoon caminda bo ta por ta blame hende of blame otro un comunicacion cu ta bini di bo mes caminda bo ta splica loke abo ta sinti of cu un accion di un otro hende ta buta abo feel anto esey ta un bon start pa cuminsa pa hopi cos. Wow, wow, wow. I like that, I like that. Sí. A mi ta pensa un bon advice for the person ku ta listening. A awo ke a mi di papi e pende nan ku tin high standards. Like, bosnan ku tin bosan bars in hell, do better. Eso sí. Um, sí, eran ku high standards, like, I promise, letterlijk tin wende pa bo. Anto, Bo no mester lower bo standards nan pa un hende. Si bo ta den bo di shete shitty relationship ku un shitty man, chis figure out pa bo mes, mane, ok, where where is this coming from? Kiko mi mester heal pa mi por haña e persona ku mi merese? An esei no ta pa hende muhernan, so es el be hòmbernan tambe. Like, if this is your seventh, sixth, third, I don't know, even maybe even your first relationship, anto bo ta mane, ok. You know this is not going the direction that I want kiko bo mester pa e bai e direccion cu bo ken like that's a good mane thing to think about I guess but yeah thank you so so much for listening to this episode mi ta echt mane hopi grateful and mi ta echt spera cu pasan cu usted sí anto yeah maybe si bo ta nin pregunta or whatever let me know Bosa sa mi socials nan it's di nendra letterlijk it's di nendra sí. anto yeah you can find me riba tiktok insta anto bon mi di nada mas bisa anel sa ke bisa un cola sí a mi a mi quiero bisa si bo tin otro topico tambe ku bo ke nos of um ya eigenlijk por a abo tambe papia di dje um. Manda, manda den comments. Send, send it in the comments of mandeer den mi DMs di Insta of TikTok. I always try to at least lesa. Mi no contesta tur ora, pero mi da echt do my best. Sí. Ok. Hom, danki pa bini. Danki pa bai. Sí. Ciao, ciao. Besitos. Mua, mua, mua.